Барча мактауларыбыз, рәхмәтләребез, шөкерләребез безне юктан бар кылып бу дөньяга күркәм кыяфәтле итеп яратып, йөрәкләребезгә иман нурын салучы, бердән-бер гыйбадәткә лаек булган зат безне шушы күркәм дөньяга җиткерүче бөек Раббыбызга Аллаһ субхана ва тәгаләгә ирешсә иде. Сөекле Расулыбыз пәйгамбәребез

Гомумән, Ибраһим алейхиссалам шундый уникальный кеше, уникальный пигамбәр. Бу шундый пигамбәр, кем башта үзе тугачтан соң әтисе белән сыналды, ә соңыннан соң инде үзе үзенең баласы белән сыналды. Ягъни белгәнебезчә, инде пигамбәребез Ибраһим алейхиссалам шундый гаиләдән туды, аның атасы сыннар ясаучы иде.

Соңыннан соң инде үзе олы булгачтан соң инде беләбез, ничек ул үзенең улы белән корбан ничек корбан елалары кереп китте. Менә шушында үзенең улы белән ничек сыналды, үзенең улын шалырга тиеш булды. Инде бу вакытта да ул үзенең баласы белән әти кеше буларак сыналды. Шулай ук бу пигамбер, кайсы пигамбер бер үзе үзенең халкына каршы чыгарга туры килде. Бу пигамбәр бер үзе үзенең патшасына, әмиренә, ягъни үзе шушында булган властька каршы чыгарга туры килде. Бу пигамбәр кем бер үзе үзенең туган ягыннан чыгарга, китергә туры килде. Бу пигамбәр кем бер үзе башка чит халыкка дәүләттә яшәргә туры килде. Бу пигамбәр кем үзенең хатынын һәм баласын коры шулдә Бер нәрсә дә үсмәгән, яшәмәгән хайван бернинди яшәмәгән җирдә үзенең балаларын калдырырга туры килгән бу пәйгамбәр. Менә бүген без сезнең белән шуның белән турында бу тормышыбызда ничек бу кыйсалар белән яшәргә икән? Нинди күзаллап, ничек күзаллап була икән? Иң беренчесе инде әйтергә кирәк, кайчан Ибраһим алейхиссалам шушы сыннарга идолопоклонничествога каршы чыкты. Бөтен халык шушы сыннарга табына иде. Шундый хәйлә кылып, бөтен сыннарны караңгылыкта ватып, шушы зур балтаны, шушы иң зур сынга, идолга элеп куйгачтан соң, инде икенче көнне халык күргәчтән соң, бу Ибраһим эше генә дип әйткәчтән соң, ул әйтте, дөреслектә, Сез ничек табынырсыз бу идолларга, ничек сыннарга бу табынырсыз, кайчан алар үзләрен үзләре дә саклый алмый. Бәлкем менә шушы иң зур сын калганнарын ваткан дигәч тә. Ләкин аның халкы аны шушы эшеннән соң аның чакыруына, изге чакыруына, акыллы чакыруына баш тарттылар. Инде соңыннан соң алар монарга Ибраһим алейхиссәламгә зур җаза Биргә теләделәр. Нишләделәр? Менә шушы зур нигә казу, җиргә зур казу баз ясап, шушында утын ташыдылар. Шуны хәтле ки, алар берсен берсенә әйттеләр, утын ташыгыз, халык шуны хәтле менә бу эшкә ябырылды. Хәтта кайбер әйтелә ки, кайбер өйләрдә алар хәтта ашарга да пешермиләр ие. Утыннарын кая паралары? Ибраһим алейхиссәламне яндырыр өчен ясалган, ясала торган шушы учакка. Инде хөрмәтле җәмәгать, бүгенге көнебездә әгәр дә менә без яшибез, менә шушы үзебезнең җирлегебездә. Кайда кызганычка каршы таралган төрле вахшилык. Әлбәттә, яхшы яклар да бар, әмма дә ләкин без күрәбез, Кызганычка каршы, күп начарлык та кылына. Кызларыбыз, апаларыбыз, сеңелләребез, туганнарыбыз, күршеләребез чишенгән ялангач. Шуның артыннан икенче вахшилык тарала. Гаиләләр бозыла, таркала. Балалар тәртипсезләренә тәртипсезлеккә өйрәнелә. Эчкечелек тарала. Арак, аракы эчеп, тегесе монысын эчеп, үтерешләр тарала. урлашлар тарала, хыянәт тарала, хәтта без менә мусулманнар аш эчмәсәк, төрле җүнсезлек кылмасак та, безнең арабызда ышаныч бетә. Ягъни шушындый бакчылык. Инде кызганычка каршы менә шушындый бер э, интернетта шундый бер язуга юлыктым.

Кемнәр Мәскәү якларыннан, Екатеринбург, әни якларыннан, менә бу э, средний э, европейский Мәскәү ягыннан, кто из части европейской России выезжает в сторону Айбер, э, бу якка востокка таба, нигә таба, то алар менә Казанны үтмичә генә үткитсәләр, менә шушы М7 белән үтергә, объездной дорога белән үтергә тиеш булалар. Менә шушында кызганычка менә аңа аңлашылды. Бу менә шушының турында әйтә икән, что анда һәрбер 100 метр саен Кызлар басып тора. Үзләрен сата торган кызлар. И алар алар әйтәләр, что э, менә буны без ди күрәбез ди Казанда гына. Менә без уезжаем ди, ул җөри, ул монда теге дальнобойщик тегендә монда җөри. Вот Казан оказывается алар арасында славится менә шушы әйбер белән. Кызганычка каршы, нигәдер ул бөтен җирләрдә теге бетелгән, бетмәгән бу җирдә бик сирәк, ә бездә оказывается ул бик каты көчле. Һәм дә инде без менә Асинова мәхәлләләре бу мәхәлләсе буларак бу безнең янда менә бу безнең тирә. Бу без моның күпмедер гөнаһысын без үзебезгә алып барабыз. Инде менә без балалар белән шушыннан лагерьлар ниләр оештырганда ниткәндә дә төрле ниләр шуны без барабыз менә шушы Татарстанның иң гүзәл җирләренең берсе менә шушы Голубой озерога. Без атнасына 3 тапкыр үтәбез. Шуңа күрә дә теге әйтмәгез хәзрәт каян белеп бетерә боларны дип. Менә шулар арасында хәтта ки менә гарәпләр арасында ислам дине таралганчы шушы вахшилык хатын-кызлар үзен үзе сату, сату җиде төрле бары, җиде ун төрле бары. Төрле төрле способлар белән и хатын-кызлар менә үзләрен сатканда өйләренә флаг куялар. что бу өйдә менә шушындый кыз шушындый способ белән шушындый ни белән шөгыльләнә способлар төрле җиде төр ун төрле кызыл булса мондый способ әйбер булса мондый яшел булса мондый и менә шушындый әйбер менә безнең менә монда шушында юлда флаг белән басып торалар чыгып бииләр әйтмиләр әйтмим дә инде чыгып анда теге чишенүләрен ниләрен ну уже теге флаглар куеп ниләр куеп кызганычка каршы менә бу менә шунларга каршы чыга башласаң Менә мин бер ике теге ничә хөрмәтле кеше арасында ясап. Ул әйтер бөтенесе, хәзрәт, әгәр дә син башлыйсың икән, все. Анда өстә кешеләр торалар, ни торалар, все. Шуңа күрә хөрмәтле җәмәгать дога кылыйк, ни кылыйк. Менә бу Ибраһим алейхиссалам ничек үзен халкына каршы чыгып, һәм менә шушында үзенең көчен, ягъни нинди үзенең теге бесстрашный икән күрсәтү дә, тәвәккәллеге дә бер үзе булды. Менә сез, без, беребез, Ниндидер кешеләр арасында бер яхшы фикер таратырга булса, хәббәтен кеше каршы булса, бу нинди көч кирәк? Бу нинди ныклык кирәк? Нинди устойчивый булырга кирәк? Ибраһим алейхиссалам шушы халкына изгелек таратканда шушындый үзенең тәвәккәллеге белән һәм үзенең шушы бесстрашиесе белән нителде, каралды. Соңыннан соң кайчан Ибраһим алейхиссалам инде шушы утка Ыргыткан вакытында, кайчан шушы зур учакны җыйдылар, айлар буе, ел, көннәр буе җыйдылар, шушында Ибраһим әлейһиссәламне учакка ыргытырга теләделәр, ләкин ыргыта алмадылар, килеп булмады янына. Килеп булмады янына, шуның хәтле каты козу булды. Шуңыннан соң аларга Шайтан мәгънун килеп шушынарга аларга хәбәр әйтте, сез катапульта ясагыз һәм шушы катапульта аша аны ыргытыгыз диде. Алар шундук җыелып катапульта ясап,

иң яхшы нәрсә караучы, самый лучший попечитель. Без анардан өмет итәбез. Һәм Аллаһ субхана ва тааля Коръәни Кәримдә дә әйтеп, утка әйтте. Я ут, я аннар. Пәйгамбәрбез Ибраһимга сәлам бул, ягъни салкын, бәрд бул, салкын бул һәм сәлам бул, ягъни тыныч бул, ягъни шушы кызу ут анарга файда китерерлек киресенчә, шундый саф һавалы бул. Инде Ибраһим алейхиссалам шушында очып баргачтан төшкәчтән соң шушында утның анарга ниндер ләззәтле, ягъни тынычлыгын күрде, тойды. Һәм ут анарга бернинди дә зыян китермәде. Күпме көннәр ятты, күпме көннәр янды, күпме ниләр янды. Шушында кешеләр ут янында булганда күрә алмадылар. Алар уйладылар, что Ибраһим алейхиссалам все сгорел. Ләкин бер вакытны Намруд күрде, что ут эчендә Ике кеше утырып тора. Берсе Ибраһим алейхиссәлам, берсе Ибраһим алейхиссәламга ошаган. Һәм шушы вакытта ул әйтте, төзегез миңа карый торган приспособление башня. Берип карады һәм күрде ике кеше. Ул әйтте, син чыга аласыңмы? Ул әйтте, әй чыгам. Менә шушыннан Ибраһим алейхиссәлам чыкты. Ә синең белән кем иде ди?

фәрештәне дә җибәрде. Һәм соңыннан соң инде э, шушы Намрудның, шушы вакыттагы патшаның шушындай гадәте бар ие. Ул кызулыклар, кызу җирләрдә яшидер ие. Алар уңышны җыеп алалар иде һәм саклыйлар ие, чтобы кыр җиткәннән соң сатыр өчен. Һәм шушы вакытта Ибраһим алейхиссәламгә дә үзенең мохтаҗлыгы белән туры килде шушы Намруд каршына басырга. Һәм Намруд каршына баскач, тансың, шушы Намрудның йоласы бар иде. Һәрбер кешегә ул әйтәдер, кем синең Раббың? Һәм үзен Раббы дип әйтергәннән соң, ягъни Намруд син безнең Раббыбыз дигәннән соң, гыйбадәт, ягъни шушы сәҗдә кылдыртадыр үзенә. Менә Ибраһим алейхиссалам килгәчтән соң, синең кем, синең кем, синең Раббың дигәчтән соң, ул әйтте, минем Раббым, кем безне халик кылды, яратты. Кем кояш белән, ягъни кояш белән идара итә, һәм үлемне, һәм Мине җанны бирүче диде. Шуңыннан соң ул әйтте, мин синең Раббың, мин теләсәм җанны бирәм, теләсәм җанны алам диде. Мин ди, теләсәм ди, көннән ди төн ясаучы ди. Шуннан соң ул әйтте, әпкилегез миңа ике кешене, ике э, жаза кылынырга тиеш булган кешене. Ул әйтте, мысын үтерегез, мысын исән калдырыгыз диде. Җабыгыз бөтен тәрәзәләрне, диде. Мин, ди, караңгы иңдерүче, мин, ди, кояшны ябучы, кояшны төшерүче, ди. Шуңа Муса алейхи, ә, Ибраһим алейхиссәлам менә монда пәйгамбәрләрнең теге интеллектуал ягыннан булганда, әйбер ягыннан, э, мудрость ягыннан да булган ягы күренә, хикмәте күренә. Ул нишләде? Әгәр дә син минем Раббым ди, үлене терелтүче ди. Ягъни менә шушы үтергәнне терелт ди. Әгәр дә син Раббызың кояш көн белән нитеше ди, минем Раббым ди, кояш кояш як кояш көн чыгыштан ди чыгарып көн батышка батыручы ди. Әгәр дә син ди кояшның Раббысы булсаң, көн батыштан чыгар, көн чыгышка ятыр ди. Выведи солнце из запада ди. Яги моның аның көченә юк. Шуннан соң ул аны куып чыгарга чыгарып булды. Яни менә монда да Ибраһим алейхиссәлам менә шушы вакытта шушы тиран заманында, тирания заманында шушы тиранга каршы хак сүз әйтте. Нинди кеше булырга кирәк? Чтобы син бер үзең шушындый зур көчкә ия булган, любой вакытта кешене үтергән, любой вакытта кешенең җанын шибен хатлы да нитмәгән, карамаган. Ничек Шундый кешегә син хак сүзен әйтерсең. Бүгенге көндә без дигән итеп әйтим инде, куркыныч хәтта өйдә утырып, җылы өйдә утырып теге интернетта бер нәрсә язсаң да, әмма әп китеп баралар сразу. Һәрбер кеше 5 тапкыр, 10 тапкыр уйлый, нәрсә язырга, нәрсә эшләргә. Бу альхамдулилла, бу яхшы бер бер яктан. Әмма дә ләкин менә шушындый теге хаксыз кешегә, тиран кешегә, кеше булган кешегә хакыйкатьне иңдерә белү, әйтә белү, бу шундый ук зур эш. Уйлап карыйк, фикерлек, Ибраһим алейхиссәламда нинди тәвәккәллек зур көч булган. Инде соңыннан соң Ибраһим алейхиссәлам үзеннән шушы Намурттан киткәчтән соң үзенең гаиләсе белән шушы туган ягыннан чыгып китәргә мәҗбүр була. Ул бөтенләй чит булган, бүтән икенче нигә дәүләткә китергә мәҗбүр була. Шунда ук аны зур сынаулар үтеп китә. Зур сынаулар көтә. Бу шулай ук зур тәвәккәллегеңнән синең. Ягъни син кайчан бер үзең Синең артыңда бер кем юк, синең әти-әниең дә саклаучы, туганнарың да, дусларың да, синең артыңда бер кем юк, бер Аллаһыдан кала. Кайчан аның белән ниндидер авырлык килсә, ул һәр вакытта кемгә Аллаһ Тәгалә әйтте? Хәзбуналлаһу ва ни'мәл вәкил. Иң Аллаһ Тәгалә иң яхшы караучы, Аллаһ Тәгалә иң яхшы синең турында уйлаучы, фикерләүче. Әгәр дә без бүгенге көндә үзебезнең Туганнарыбызгамы, ниндидер властьта булган дусларыбызгамы, ниндидер байлыкларыбызгамы нигезләнә башласак, ышана башласак, безгә ярдәм итерләр авыр булса не булса диде. Ягъни бу ышанычлы нигез түгел. Бу нигез тиз юкка чыгучы. Ышанырга кирәк тәвәккәлләр кылырга Аллаһ Тәгаләгә. Кайчан Ибраһим алейхиссалам шушы чит илләргә чыгып китте, ул аны тойды, ул аны белде. һәм тәвәккәллекнең иң яхшы үрнәген безгә күрсәтте. Кайчан ул үзенең баласын Хаҗар белән Исмаил алейхиссәламне үзенең шушы шүлдә, э, шушы бер нәрсә дә үсмәгән җирлектә үзенең баласын калдырырга туры килде. Аллаһ Тәгалән иңдергәчтән соң калдыр дигәчтән соң хатыны сорады, Син моны үзең Нан чыгып әйтәсең, әллә инде Раббың куштымы дигәчтән соң, Раббым кушты дигәчтән соң, Хаҗар анабыз да, ягъни ул да әйтте. Аллаһ Тәгаләгә тәвәккәллек. Ягъни ул да бер нәрсәдән дә туймыйча, нитмичә, шушынарда үзенең ирен кушканын кабул итте, Аллаһысын кушканын кабул итте һәм Аллаһ Тәгалә тулысы белән тәвәккәллек кылды. Нинди әти кеше һәм нинди әни кеше. Дөреслектә без үзебезнең гаиләбездә менә шулай яшәтик. Иң беренче урында әти кешенең дә, әни кешенең дә, хатынның да, ан, хатынның да, атаның да, ирдең дә беренче урында һәр вакытта Аллаһ Тәгалә булырга тиеш. Әгәр дә беренче урында гаилә дөрес төзелсә, һәр вакытта Аллаһ Тәгаләне сайлавы өстен булса, Синең өчен Аллаһ Тәгалә нәрсәләр инде сайлаган булса, сиңа инде сайларга урын юк. Инде гаиләңнең ныклыгын, балаларының тәрбия булуын, тәфикле булуын теләсәң, инде шушы Аллаһ Тәгаләнең дөрес урынына куеп белү кирәк. Аллаһ Тәгалә беренче һәм аның сайлавы өстенрәк синең сайлавыңнан. Менә бу пигамбәребез Ибраһим алейхиссалам безгә зур үрнәк, тәвәккәллек үрнәге. Бу тормышта безнең белән нәрсә генә булмасын, нинди генә авырлык булсын, Нинди генә хәсрәт булсын, нинди генә безнең каршыбызда ниндидер авырлык, преграда булсын, без һәр вакытта Аллаһ Тәгаләгә тәвәккәлләргә тиешбез. Без һәр вакытта белергә тиешбез, Аллаһ Тәгалә сине якласа, сиңа беркем дә зыян китерә алмый. Аллаһ Тәгалә сиңа зыян китерсә, сине анардан беркем дә коткара алмый. Шуңа күрә хөрмәтле җәмәгать, Инде без белергә тиешбез. Любой эшне эшләгәндә, һәрбер ниндидер бер эшне эшләгәндә, без беренче Аллаһудан сорарга тиешбез. Хәтта ботинкабыздагы ниндидер бер шнур сүтелсә дә, хәтта ниндидер бер кечкенә эшне эшләгәндә дә без Аллаһ Тәгаләнең моңа эшләргә көчен сорарга тиешбез. Инде тәвәккәллекләребезне арттырырга тиешбез. Инде хөрмәтле җәмәгать әйткән сүзләрем Гөнаһыдан булмыйча инде әйткән сүзләребез йөрәкләребезгә үтеп китеп, шушы сүзләр белән гамәлләргә иншаллаһ тәгалә ашырга насыйп итсә иде. Тәвәккәллек кылып Аллаһ тәгалә безне шушы гөнаһлардан, җүнсезлекләрдән арындырып, көннән-көн хәерлеккә, изгелеккә омтылырга насыйп итсә иде. Инде Ибраһим алейһиссәлам шикелле шушы авырлыклар үткәндә сабырлыклар белән, тәвәккәллекләр белән үтәргә насыйп итсә иде.